Käwagt soraýaňyz, näme üçin plan filmiň dogamy çykanok? Kino gutaranda-da dogamy geljek ýaly bolup dyndy diýýäňiz. Şoň esasy sebäpleriniň biri film garaşylan puly gazanyp bilenok. Gödek aýdaňda öz çykdaýjysynam ödäp bilmän batýa. Ana şonlukda-da sorag ýüze çykýa, näme üçin hiç hili pul gazanyp bilmedik filmiň dogamyny çykaraly? Golliwudda dostlar hemme zat biznes. Şu gün birnäçe sany örän kän çykdaýjy edilip, öz çykdaýjysynam ödäp bilmedik filmler barada gürrüň edeliň. Jon Karter, iki müň on ikinji ýyl. Film döredilende şeýle bir gürrüňler ýaratýarlar, Awataryň speseffektini döredenler şu filmiňem üstünde işleýär diýýärler. iki ýüz elli million dollar çykda ejetýärler. Üstesine-de reklama, marketing üçin bir ýüz on üç million dollar çykda ejetýärler. Dolulygyna aýdaňda üç ýüz altmyş üç million dollar. Ýöne film amerikan prokatynda bir ýüz otuz alty million dollar gazanýar. Dünýäň ýüzi boýunça bolsa iki ýüz segsen dört million. Ýaňky ýaly çykdaýjy edilen filme bu girdeji gabat gelenok. Şunlukda-da film batýar. Diňe bir film bular ýaly ýagdaýa düşmän, şol kinodaky baş roldaky oýnan aktýoryňam karýerasyny ýapýar. Golliwudda şeýle bir düzgün bar, bir aktýoryň ýa aktrisaň oýnan filmi bir lap, iki läp, üç läp podrýad yzly-yzyna şolar ýaly pul gazanyp bilmese, göni şony aýyrýarlar. Soň uly filmlere çagyrmaýarlar. Şu taýda adalatlylyk ýok ýalydyr dostlar, sebäbi režissýor düşürýär, ssenariýany biri ýazýar, aktýor bolsa şolaň etýän zadyny etýär. Ýöne ilkinji bolup zyýan aktýora ýetýär. Näme üçin şoň baş rolda oýnan filmini adamlar görmedi? Aleksandr, iki müň dördünji ýyl, režissýor Oliwer Stoun, aktýorlar Kolin Farrell, Anjelina Joli, Vel Kilmer, Entoni Hopkins, Jared Leto, görýäňizmi, ökde režissýor, ady belli aktýorlar, aktrisalar, ýöne film örän ýaramaz kabul edilýär. Bir ýüz elli bäş million dollar çykdaýjysy, üstesine-de marketing, reklama üçin kyrk million dollar, jemi bir ýüz togsan bäş million dollar çykdaýjy etýärler. Amerikan prokatynda bolsa bary-ýogy otuz dört million dollar gazanýar. Dünýäň ýüzi boýunça bolsa bir ýüz altmyş ýedi million. Ýaňky aýdyşym ýaly, özünem ýapyp bilenok. Şular ýaly känçikleýji edilen film girdeji gazanjak bolsa, azyndan öz iki essesini gazanmaly. Şu kinony käbir ýurtlarda zapredem etýäler, düýbünden görkezmeli däl. Sebäbi film Aleksandr Makedonskiý barada düşürilen, onam düýbünden hakykata gabat gelmeýän görnüşinde suratlandyrdyňyz diýip. Sahara, iki müň bäşinji ýyl, režissýor Bred Aýsner. Öň klipleri düşürip ýören režissýor, birdenem şular ýaly gymmatbaha film düşürýär. Bir ýüz altmyş million dollar. Üstesine reklama edilen çykdaýjylary bilen hem iki ýüz kyrk bir million dollar bolýar. Bar gazananam bir ýüz on dokuz million dollar. Filmde-de ökde aktýorlaram bar, Metti Makkonahy ýa ýene şoňa meňzeşler. Soň studiýa ökünýä, biz nädip şular ýaly film çykaryp görmedik adama şunça manatlyk kinony ynandyk diýip. Ýöne giç-dä dostlar. Ženşina koşka iki müň bäşinji ýyl režissýor Pitow ýüz million dollar çykdaýjysy kyrk million dollaram reklama bar gazananam segsen iki million dollar şu filmdäki baş rolda oýnan zenan Holi Berri söz berýän diýä şundan şeýläk men komiks filmlere düşmerin diýip Birküç ýyl geçmäkä-de, ýene-de şolar ýaly komiks filme düşýär. Hiç bir ýerde gaty uly gürlemäň diýilýän şu, at basman diýen ýerine müň gezek basar diýipdirler. Şeýleräk dostlar, bul hemmesi däl, örän kän şular ýaly ýagdaýa düşen filmler. Ýöne prokatda batan film diýmek iň erbet film diýmek däldir. Ýaňky aýdanlamyň içinde siziň halaýan kinolaryňyzam bolmak ahmal. Ýöne her zat sebäp bolup bilýär. Daže gerekli wagtynda görkezilmedik filmem bankrot bolup bilýär. Siz pikir edýänsiňiz, hezil kino Rabyl, men öýde hezil edip gördüm diýip. Seň öýde, kompýuteriňde ýa-da diskde satyn alyp göreniň bilen ol kino hiç hili girdeji getirenok. Film pul gazanmak üçin çykaýanda adamlar pul berip kinoteatra barmaly. Şo ýagdaýy gazanyp bilmeseň, bankrot bolýaň. Şeýleräk dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun!

Men deň duş bolsaňyzam köpüňiz bilýänsiňiz dostlar sebäbi şol döwür örän meşhurdy şo kino. Diňe bir Türkmenistanda däl dünýäň ýüzünde şolar ýaly boldy. Esasy biziň tanaýan filmlerimiz Golliwudyň önümi, a Taksi bolsa Fransiýaň filmi, ýöne şonda-da dünýä bazaryna girip şo dereje meşhur bolan kino. Hemme fransuz filmleri bu dereje tanalmaýar dostlar. Indi filmiň döreýşi barada gürrüň edeliň. Filmiň ssenariýasyny ady belli režissýor Lýuk Besson ýazýar. Bir aýyň içinde hemem prodýuser bolup galýar. Ýöne režissýorlyk etmeýär. Näme üçin? Sebäbi şol döwür başga bir filmiň üstünde işleýär. Bäşinji elementdi, soň gören bolsaňyz. Taksi filmine režissýorlyk etmek üçinem Žerar Peresi çagyrýar. Baş gahrymanyň keşbine-de Sami Nasrini. Näme üçin? Sebäbi öň başga bir filmini düşürip gören-ä, Leon diýen kinosynda. Hemem bilýär eken Sami Nasriň reputasiýasynyň o diýen däldigini. A zenan keşbi üçin bolsa Marion Kotýary çagyrýar. Indi diňläň dostlar, Marion Kotýar şu wagt Golliwudda ady belli aktrisalaryň biri. Samima Sri bolsa örän ýaramaz ýagdaýda. Sebäbi şul aktýor kino düşmeýän wagty nirde bolýar diýseňiz, gözenegiň aňyrsynda. Gözenegiň aňyrsyna düşmek üçinem özüňi nähili alyp barmalydygyny bilýänsiňiz. Şo dereje düzelmez ýagdaýdaky bozuk adam Samima Sri diýilýän. Şu wagda ýüz keşbem aýdyp dur görgüliň. Şu saňa berlen şansy seň ulanyp bilşiňe bagly diýilýär-ä, şol hakykat-da dostlar. Indi filmdäki legendarny maşyna bilýänsiňiz, Peugeot dört ýüz alty, Fransiýanyň markasy. Jemi filmde bir ýüz on sany maşyn düşürilýär, şoň otuz dokuz sanysy fransuz markasy. Görýäňizmi dostlar, öz önümlerini öňe sürüşlerini. Ýöne Mersedes markasam bar. Ýöne bar bolup galmanam Mersedes kompaniýasy filmi suda berip iki million dollar utýar. Näme üçindigini bilýäňizmi? Filmde bandalaň maşyny Mersedes. Şo taýda-da şolar gelende şeýle bir sözlem aýdylýar-da, Hawa, bawariýalylar, traktor sürüp ýörsüňizmi onsoň? Ana, şeý diýlenje söz üçin Mersedes kompaniýasy suda berýär bulary. Film çykýa dostlarym, hakykatdanam hälki aýdyşym ýaly örän gowy kabul edilýä, film çyndanam şol döwür örän gyzyklydy, i srazu ikinjisini çykarmalydip karara gelýärler, ikinjisinem çykarýalar, üçünjisinem çykarýalar, üçünjisinde režissor düşünýä bir zatjyk goşmalyştaýyp diýip, ana şo taýdada dosty Silwestr Stallona çagyrýalar. Ana, şo jagaşja ýerem üçünjä uly itergi berýär. Bilýän bolsaňyz bardyr şo taýy. Ýöne haçan-da, dördünjini çykaranlarynda uje adamlar ne torak görüp başladylar. Öňküler ýaly maşyn çapyşykly ýerleri az, obyçny boýewige meňzäp başlady. Sebäbi öňki çaslaryna her hili edip çapyşdyryp gördüler-de, indi özlerem näme etjeklerini bilenoklar. Ýöne iki müň on sekizinji ýyl bäşinji çasty çykanda adamlar doly düşünýär. Uje filmi görüp oturmana degenok diýip, örän ýaramaz odzyw alýa. Sebäbi filmdäki bolýan zatlar hakykata düýbünden gabat gelenok. Olar ýaly nerýalny firim gerek bolsada düýbünden başga bir konkurent bar, olam Forsaž. Sebäbi Forsaj Golliwudyň önümi ummasyz çykdaýjy edilýär, aktýorlar diýjekmi, speseffektler diýjekmi. Onsoň Fransiýanyň filmi Taksi oňýanynda hiç zat bolup galýar. Taksiňem bäşinjisini çykaranlaryna şeý diýdiler-de, eger adamlar görseler kän pul gazansa altynjynyam çykarjak diýip. Kän pulam gazanmady, adamlar gowam görmedi. Şoň üçin bilemok altynjy çykarmy çykmazmy şu ne bir gowy zady ne bir seň halap söýenje zadyňy yzyny şeýdip şeýdip bulaşdyrýalar da dostlar oňam ýekeje sebäbi bar nebis henize çenli şo taýdan bir zatjyk damýan wagty pul damýan wagty şo sykyp sykyp sykyp sykyp gazanjak bolýalarda şoň üçin wagtynda bes etmek dogry hasap edilýär ýöne hemme kişä başardaýýamy ol Şeýleräk dostlar, gördüňizmi şu filmi? Bäşinjisine çenli çykanyny bilýäňizmi? Siz haýsynda galdyňyz iň soňky gezek? Ýazyň dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun!